usati watsvaga kuziva kuti ndakapiwa chipo chipi kana ndakapiwa chibereko chipi basa rake hombe raanouya kuzoita muupenyu hwedu ndere kubvisa munhu mukufamba munyama achifamba mumwena saka vamwe vanhu ndakaona vaine dambudziko rekuti vanofunga kuti mweya mutsvene anotangira pakuprofita anotangira pandimi anotangira pakuimba anotangira pazvimwe zvinhu mweya mutsvene anototanga pakubva munyama uchienda mumweya kubva munyama uchienda mumweya ndikutaura inini kuti pane zvinhu zvaunofanira kusema kana vana mweya mutsvene kuti inini ndichiri kufamba munyama ndaiita izvi now because ndaana mweya unofanira kutanga kusema those things ndine shoko randasheya izvozvi ratachitaura peter pana acts chapter 2 mm. vazadzo vana mweya mutsveni kune vanhu vakauya kwete kuzogamuchira mweya mutsveni mm. but vakauya vanzwa noise vanzwa ruzha bva vauya bva vakutarisa bva vakufadzwa nezvavaiona vachiona vanhu vachitaura nendimi vachiona vanhu vachidii vachiona ndimi dzemoto dziri pamusoro peminhu umwe noumwe peter akuvadzidzisa anotaura kuti tendeukai mubhabhatidzwe kuti mugone kugamuchira mweya mutsvene ndaa vanga vangofunga kuti tikava pano zvinongoitika kwatii paangofunga kuti tikaenda paari ipapo zvinotoitika so peter was now telling them ndipo jacket peter was now telling them kuti hazvingoite nekuti mauya pano chinhu chekutanga unofanira kutendeuka saka mweya mutsvene kana amauri ane zvimwe zvinhu zvaanotanga kubvisira wega nezvimwe zvinhu zvaanotanga kuonesa toda kuti munzwisise zvakataurwa namwari pamusoro pechechi mm. zvinonzi pane murume akaenda kunodyara wit mumunda make manheru vanhu vakarara muvengi ndokubva auya vaadyara masawi masawi paakabuda aibuda akafanana newiti ndokubva vashandi vaenda kumuridzi wemunda akati tenzi titendereika kuti tinobvisa masawi aya zvikanzi natenzi musa handigoni kutendera nokuda wekuti dzimwe nguva pakunobvisa masawi mm. muchakanganisa mobva mabvisa newiti inova chibereko chakanaka mm. mirirai panguva yekukohwa nokuda wekuti sawi hariburitse chibereko witi inoburitsa chibereko saka tikamirira zvichikura patinosvika panguva yekukohwa teta ngoziva kuti chisina chibereko chese chese ngachidii ngachidzurwa bva ndakuongorora nyaya iyi bva ndaona kuti vanhu ava vanga vafunga nyaya yakanaka mama yekuti tiende tinobvisa masawi but kristu chinhu hwani chavakarambidzira nokuda wekuti vakatoonekwa kuti ivo they are not mature enough to distinguish between a good plant and a bad plant havana kunatsosimba pamweya nepanyama zvekuti vangazive kuti iyi iwiti iyi sango saka kristu bva ati regai zvikurirani muchechi matiri muno mune vanhu vakadyarwa namwari vari paurongwa hwamwari mune vanhu vakadyarwa nemuvengi mm. vari paurongwa hwemuvengi mwari bva atitendera kuti tikure tese tiri side by side saka ukashaya mweya mutsvene unogona kutoteedzera zviri kuitwa nesawi bcause sawi haridi fertilizer riri richingokura zvaro naturally richingoi rinozonozikanwa pakudii pakukohwa so in church uchirarama muchechi unoda mweya mutsvene kuti ugone kuziva zvekuteedzera kuti ugone kuziva zvekukopa kuti ugone kuziva zvinoitwa nezvisingaitwi you need the holy spirit because takatenderwa kugara tese that's why uchiona kuti dzimwe nguva vadzidzi vajesu vaita hasha james najohn vakatomboenda vakati ishe titenderei kani tideedze moto kubva kudenga tipise vanhu ava mm. vanhu vari kutaanzi kana havapiswe mm. garai navo muchechi kurai navo imomo vakasatendeuka tichanobatana pai pakukohwa saka iwewe uri muchechi handizivi uri uite handizivi uri sava ava muri uite muisa muisa but when you have mweya mutsveni unoziva kuti ini i follow christ dambudziko rataita izvozvi tazara nemachechi akawanda ekuti kubva kumutungamiri isawi saka uchirarama uri muchechi you need the holy spirit kuti uzive zvekuita uzive zvekukopa newekukopera Boss vamwe vanenge vari busy kutokopa sawi. Mm-hmm. Kuona sawi rakacheka skate wachekawo. Kuona sawi richiisa recover pasi pemazamu waisawo yako ipapo. Mm-hmm. Rine mweya wekushama watoiteedzerawo. Uchateedzera sawi ukadii? Ukanyura. Saka mweya mutsvene chaakauya kuzoita akauya kuzobatsira vanhu kuti vagone kurarama nemasawi kuchirungu inonzi to coexist yes. how can you coexist ungagare sei nedhimoni usingabatire madhimoni ari inawo ungagare sei nemweya yechina iwewo usingabatirewo mweya wechina waina saka the holy spirit akauya kuzobatsirana because shoko ramwari rinoti achakudzidzisai kuda kwababa kuda kwababa hakusi kwekuti dzingai vanhu chechi ndekwekuti dzimwe nguva sawi rikaonawo zvakanaka rogona kutotendeuka yes yeah mm. eh mm. saka makanzwa pane inonzi parable of the drag net mm. iri pana mateo chapter 12 yekunzi neti rakakandwa mugungwa mm. varabudiswa zvika ndo zvakaita muumambo wekudenga paida kubatwa fish pakabatwa matacha pakabatwa matedpo pakabatwa maramba pakabatwa matemba pakabatwa chi pakabatwa mascorpion pakabatwa macrebi zvinonzi zvimagakani pakabatwa zvimaoctopus zvidiki paka hanzi rakabata zvese ndokubva rakuturwa zvikanzi ndo zvakaita umambo hwamwari vachazotanga kusarudzwa pari zvino tinombobata chi zvese kochizotanga kubviswa manje nhaka changa chiri chinangwa cheneti ihove saka ngatichibvisei dzisiri mm. saka mweya mutsvene zvaanoita anokudzidzisa kuti shamwari iri gakanje usatedzere kufamba nesaidi ndo zvaviri urinzwa zvakanaka wozi papa kuti onekwa wangu wakutotedzera ude vachifunga kuti ndomaitirwa zvo zvikanzi ndo zvariri usadii saka it is the duty of the holy spirit kuti igone kudistinguisha kupatsanura kuti munhu azive chakanaka nechakaipa saka makanzwa second day remusangano solomoni akataura kuti ndipeiwo mwoyo unogona kunzwisisa kuti ndizive chakanaka nechakaipa pakutonga vanhu saka problem ine chechi nhasi ndeyekuti haina mweya mutsvene saka chakanaka nechakaipa achizivikanwa saka uchiona kuti ukatoenda kumwe unototadza kuti nzwisa kuti mufundisi wari kushumira sei nemazamu ari pamberi pawa zvikanzi neumwe kunamata mwoyo wako saka wouya nawo uri panze here mwoyo wacho nekuti kunamata mwoyo wako but when you have the holy spirit now ine zvainotanga kukuudza kuti iyi dressing ine kachisawi mukati ndobasa mm. ndosaka maiona kuti pane vakada kuita chifaya mari pavhangeri ava varanda vamwari vekumusorosoro vateererei ava varanda vamwari vekumusorosoro vanzwei ava varanda vamwari vekumusorosoro kuburikidza nemweya wekunzvera ndokubva pauro anatsotarisa akaona kuti inini ndaane nguva ndichifamba nevhangeri handisati ndakamboona munhu anokuza vhangeri pane chiri kuvharwa pane chiri kuvharwa mm. ndokubva atanga kuda kunzvera kuda kunzwisisa and he got into the spirit mm. ndokubva aona kuti mweya wetsvina ndowanga uchikuza iro dhimoni ukarinzwa richikuza anzi mauya here jesu mwanakomana wamwari softapirisa paradzo tikanzwa ndinei nemiko kubvunza uko dhimoni kusofta baba saka when you now have the holy spirit unotonatsonzwa kuti uri raakutaura iri ravoisi rajezebhero aba angabotaure zvakadai because jezebhel chaaiita ainyora tsamba mm. dzine zvaanoda iye ozongotora chidhindo chaaha oisa saka dzainoverengwa uzinzi ahabhu ati ahabhu ati iko kuina jezebel saka makaona kuti elija anga asina nyaya neahabhu aiziva kuti hausiri iwe iwe wangoshandiswa kune chiri kuseri waaidaenda chi saka when you have the holy spirit it tells you kuti this cannot be ahabhu because ahabhu chaaigona kunyarara akatadzirwa aipinda mumagumbezi nebhutsu jezebheri obva abvunza kuti mapindirei magumbezi negotsi zvikanzi nabothi nabothi nazi andinyima munda wake don't worry ausort that saka mukufamba nemukushanda navanhu muchaona kuti mweya mutsvene uchatanga munozero munogonosara musina nashamwari unosara usina vanhu bcause unotanga kuratidza the true nature of people haukuudze yeah. kuti venga vanhu but unotanga ungokuonesa kuti kugara wega kuri nani uchingonamatana namwari wako pauro nabarnabas nasilas panoita nyaya pauro anoti andei right silas oti andei left yes. barnabas oti andei right oti andei zvikanzi vakomana hatingapesaniswe nekuda kweevhangeri yes. iwo ukaenda kunjenda that was wisdom yaakataura kubva una abrahamu nzi lot okaenda kuinjensaka mweya mutsvene haazokupesanise nevanhu anongokupa room to make a decision saka anotanga kukuonesa zvakavanzika mm. zvokuti vanhu tikataura kuti notu yarapa haasi notu wandoziva ngoziva huna mweya mutsvene nokuti shandisoti But when you have the spirit, you realize that there is something wrong with this person. Saka Elijah aizvipika kuti nyaya dzese dziri kunyorwa idzi haangamboiti Ahabu. Ahabu mambo wedu tagara naye. Saka pane akuseri there is a Jesus even in the church ndauda kutaurira nhasi kana wana mweya mutsvene pane kwaunotwanzvera kuti uyo uyu munhu uyo mutungamiri hake but mazuva ano ari kuenda kumadokero haana kutarisa kwatiri kuenda uyo uyo mutungamiri hake uyu but ndaumbomira umuteera ndaumbomira umuteerera uyu because mutungamiri hake but akuenda kupi hazvimbodi kuparidzirwe zvinoda mweya mutsvene ungoona kuti no izvi hazvisisiri izvi saka the holy spirit haangokugarise muche ndosaka uchiona kuti takamboita in april maybe ana sg kana neod vachiruziva many years ago yekuti takaita vanhu vanga vasina mweya saka wangotenda kuti munhu akabzowa anawo vakarasiswa vakakudubu vakazotanga kudzoka one one vamwe vacho vachitorimo munhu vatondinzi vachita tanga kudzoka one one vachiti mama mm. takafunga kuti paijoiwa paya paya mweya samuna hatina kuziva kuti munhu aijoiwa achienda nesu kusiriko tikati iwewe muchechi hauteere munhu saka makanzwa pauro akataura kuti orit kana usingaziva kuti krist anotevedzerwa sei chitevedzera ini follow me ini zvaunoona tichiita saka wakanzwa wafiripa kwaita problem yeah. Eh, vhangeri rakutonetsa kuparidza kuno hmm. because sg wacho akamitisa chairman hmm. muvhangeri wacho akamitisa miyu takuti zvikana pauro zvamakaona ndichiita zvamakanzwa ndichiita zvandakakudzidzisai itai zvinhu izvo zvikanzi haugone kuziva the will of god saka chiteedzisa zvaona ndichiita he was now encouraging vateri kuti wazive kuti kana kunamata kuchirema ngatisapopoti ngatingotsvagei one true example that we can what fall. We can fall. Amen. saka hondo iyi yakanetsa jezebel pakazonatsotanga bope ndepaakazouraiwa vaprofita vake akati iwo ndoda kugura musori mm. kana imbwa dzikasananzva ropa rako mangwana ndiani ane ropa rakazonaka mm-hmm. kana wana mweya mutsvene haatendere madhifiti epasi tonotaura kuti wazara namweya wazadzwa namweya wopiwa tumadhifi tumatrets twemuromo kunzi uchazviona uchadii iye isaya 54 achitaura kuti chii no weapon that is fashioned against you shall prosper one two and every time yeah. ndimi ipi neipi ichasumuka ichikutonga ichidii ichatukwa saka mweya mutsvene kana akakupa the spirit of understanding yataitaura nezuro unenge ungosekerera wakagara ah, saka minista wakazoimbawo ndinokuda imwe yamutsveni mm. ukaona zvaanoita unomuda zvokuti ukasatonatsosimba unotogona kutomuda kana utopfuura mukadzi wako
amen
matsemukira aita hana yangu ndeyekunzi ho chidanana nemutsvene I love how you are raised in the spirit. Unofana kumecha mfana. Amen. Mafito iri tano titakadi takanomecha. Takanomecha nisa baba. moto waapapa waright bcause mm. panenge pane balance saka the duty of the holy spirit is to tell you ndakapodza yetichitanga kuti vavarira zvimwe zvese zvokunga vavaririusashai mweya wekudii safi wakaushaya saka pakazoita umwe murume ainzi obed ainzi obed ndikandainza aishandira ahab akazoona iye kuti but vanhu ava vari kungorwisa jezebel ari kurwa naye naija mbondichekerwa first kings 19 Ndoda zita remurume dai pana ari kucheka iwo teerera kuno iwo chako iwo kunzwa kuno uri kucheka ti first kings 19 saka ndokubva ati shoko ramwari rinoti anga aine a high profile position mukingdom mu yaaha saka achidaro akatanga kuona kuti vaporofita vamwari vakupera saka akatanga kutora vaporofita achinovaviga kubako achivafidha vari ikoko ndopaipai pamakazonzwa elija akuda kuti kuna mwari ndasara ndega zvikanzi kana ndine vandakadii vandakachengeta vari ikoko i have other prophets how many were they 700 1000 vandakazvichengetera kupfuura iwewe what i want you to understand is mweya mutsvene zvaanokuitisa uri muchechi kudai izvi hazvinei neposition hazvinei nechigaro hazvinei nei anotanga okuudza kuti basa ramwari harife iwo mutuma so unogona kutotanga kutokurudzira vamwe sefani ani makaona kuti filipi akatanga ari mudhiko azopedzisira mubhabhiri atingakuona kuti basa ramwari harife sefani vanhu vangu ava havasi kuda kuparidza havasi kuda kubuda mujerusarema saka taakuite ndiyo hazvirambidzwi vanzwa maitasi kutumira meseji amai musomoise indati musatumira naye musomoise

yekza kuenda asi ini ndofungidzwa kubvunza papanotasi musati amene undivhara aimauchafona ndofona yangu inenge ine matora nekubimitsa panada kufona what i'm trying to say is hapana chinongomisa nechekuudza kuya makomboti ndanetuma sandisiona kuti usimbisa ndasangana neumwe munhu akanamata naye two years ago pagaraja banditi pane chinhu chinotinetsa ko ati chii zvikanzi zvinhu zvangu ndikavaka zvinokoromoka ndikavaka ndikati inini ndinoda kuti ndiunzei chinhu wani chinondisimbisa pandiri pane munhu ini ndakangoita one decision yekuti kana ndichidyiwa ndinodyiwa ndiri kusaidi ramwana kana zvichiramba zvinoramba ndiri kupi kana ndichikonewa ndinokonewa ndiri kupi zvikanzi sei makadaro ndika ndakazvitora musoka ramwana vakomana vatatu vakanzwa mumosho vakati kunyange mwari wacho akasatihwira still hatisi kuzonamata mwari wako iwe ndikati saka you need to make a choice yeku its better madefeat aya muune muchimaitirwa muri pana mwari anotauriazvisingaiti eh, zvikanzi saka ndoita sei ndikati gamuchirai jesu come tiite worship come tinamati come tishandire mwari Then decision yandakameka. Amen. Manzwa manje? Na mukazwa kuti ndafa na accident kana ndafa sei kana ndadii kana ndabirwa kana ndarobwa kana ndakidnap. Ndati ndiri kuside rino ndiri right. Amen. Ndiri right. Yeah. ndiri ikoko ndendakanaka bcoz chanenjiziya ndechekuti chinhu chese chaunorasikirwa nacho uri pana jesu uri pana jesu uri pana jesu uri pana jesu anochidzosa ukashaya mweya mutsvene pakufamba kwako unogona kuona unamata sefani chinhu chakasumudza jairasi achibva kumba kwake pane espiriti yakamuudza mari kuti pane munhu watinongonzwa nembiri rega ndiende ndinomuudza ndati baba akasiya mwana achirwara achangobva kuudza kristu nyaya yake bva pasvika wakomana wange watumwa zvikanzi chiregerai kunetsa ishe afa zvikanzi naishe hoza da kuti uone loss inoitika uri pana mwari manakidzira inozoita anzi mira iweyo handei vakuenda vakatombomiswa neimwe nyaya yemukadzi aibuda ropa mm. akauya akadii mm. ndati e, e, e, une nyaya dzako dzakaitika uri pane mwana but mweya mutsvene anofanirawo kuudza kuti mwari haagoni kumira kukomborera vamwe vanhu because iwe uchiri nenyaya dzako tichasvika kupi kumba kwako tinosvika hatigoni kumboti vabata mupendero imbomirai ti hei hei imbomirai tinaabirwa ah, ndati tinodii tinosvika saka pazvibereko zvese zvibereko zvese zvamweya mucheni ndakutoenda zvibereko zvese zvamweya mucheni chaungakumbiri ndicho inonzi long suffering kuti mwoyo murefu pachishona saka jesu vanga vakangopeta maoko vamwe vachitombogadzirirwa dzavo shoko rauya rekuti mwana atonhora dambudziko rinoitika nderekuti kana usina faith unotanga kufunga kuti saka ndinoramba ndiri panapa here iyo situation iri kuya kudai nini nyange ikada iwewe nyange ikasada iwewe atofa saka kubva pana jesu kana kuti kuramba chechi nekuti murume akaroora umwe mukadzi kana kusaramba chechi mumwe mukadzi atoko saka kusiya chechi because basa rakapera kana kuti kusaisiya rakadii ndoda kuti unzwisise kuti whatever decision yauchaita haichinje zvinezvapo yeah. mwari haanzwe mwari haazoti ii onai abva asiya chii chimanje ah. ah, shamwari pane vakatombofunga kuti ndisi tega tinoda mwari zvikanzi imi mese ndogona kumutsa matombo kana imi musingadi matombo ese aya wanhu wangu wanhu wangu ese apa kana imi musingadi mwari haachinje kana kurivhesa situation nekuda kwekuti zvatakwa anoda kuti urambe uri pa saka vamwe vaitoitirwa ngatifara nematestimoni evamwe pembera vamwe vachiitirwa zvakadii zvakanaka kwako tinodii tinosvika afanira kuzvibvunza ukaona kai panotaurwa kunzi ndidzorerei mwoyo wandandinawo ndonyaya itaurwa bcoz mwoyo wanga uinawo wanga wakuti enda kunani kuna jesu jairasi saka wapaari zvikadhakwa ramba uine mwoyo iwomo kuti hazvadhakwa ndiinemi because rangarira kanhoroondo yake muchinda ndiye shamwari yarazaro ka saka haangambotadzi kana akambomutsa chamwari ye40 year old man ozvitadza kamwana kane 12 years andokaona kuti akana kumbonamatirwa kangonzi tavita kuno zvakakora izvi anaradzani ndo zvakatodzowerwa otadza kuti saka moyo wangu wainawo wakambokuti namata ndowaunofanira kuramba wakamira na vachigadzira dzavamwe dzavamwe dzichiita uchipa matestimony dzavamwe vachiita malandlord vachidii vamwe vachiita malandlord iwo unenge usitori nereti ndatiramba wakamira ipapo vamwe vachipa matestimony esituation yakafanana neyako yotenda mwari apa pangu pairira apa pangu pairi izvozvi pakanyara pako pachiri kurira mira ipapo mira upi ipapo ipapo naye saka chibereko chinonzi long suffering kana kuti patience chinobatana namweya mutsveni chine chingwa kudzoti tinosvika haende vakazosvika vachifamba nyaya dzichiwanda muroad vamwe vachiuya vombomira vanzi ishe itai kuti mukoma ungagowa nenhaka neni ite nyaya dzichiuya muroad vachienda vachifamba vachienda vasangana neshirikadzi yenaini ine mwana ari pamatanda zvikanzisai matanda pasi mwana muka enda kuna mai wako izvo zvinofanira kupa unoziva kana paine chinhu chinofanira kusumudza kutenda kwako mm. kuona munhu ane dambudziko yeah. rakafana newe achiitirwa zvakanaka ukaona apupura nhai mai murambidzi john paakabvunza kuti ishe ndimi here muchauya kana kutotarisira umwe ah. vadzidzi vake vakanzodai nomudza ah. kuti hakuna vhangeri rinopfuura rezvauri kuona kuti kubatwa kwamwari kwatobatwa saka akaramba ari kujairisa saka ipapo manje uri panashe pamwe pacho unomboita stack in between bcause unongosanga uchazioni unombochemera vanhu unongokwidzira madzino kuti kuti vanzi voti ndichiripo bcause waiwandirwa kristu wacho waiwandirwa saka unongongori uripo chiratidzo chekuti ndiripo akati handei tichasvika chete tingasasvika nhasi tingasasvika mangwana tingasasvika gore rino tingasasvika 2025 but 2030 tichasvika chete and patinosvika ndatipa zvibereko zvese zvemweya moyo murefu pazvinhu zvese even murume wako even mukadzi wako even vana vako even shefu wako because uchaitawo shefu mangwana yes. saka ukatanga wagona kunzwisisa uyu paunoitawo shef yo uchapiwa vanhu vanenge vachikunzwisisa you will build a very powerful team because wakagona kuzviitira umwe saka bava kuchifamba bava kuchifamba vachienda vachienda vachisvika ndofunga ndakambotaura nezuro kuti kuna wakatanga kuchema vachiita kunge amheni amheni i remember pakafa sekuru mandasa ndina vamwe sisi wangu mwana wabamukuru akauya nebhegi rake achipinda geti tinovaenzi tinovaenzi vanoremekedza vanga vatikuta kunhamo ndofunga munongoona kuti baapostle is high profile man kune kwauya vanhu vari high profile vakagara pavharanda vakatekwa nebhegi ndakatarisa ndikashaya pekuenda

Tangoda asekuru wacho iwa. Wanga wangori mumba imo mwauri kupinda chichemo. For the past one year, hauna kana day rawauya. Two years. Hauna kana day rawakauya. Uchigara pano panokwirwa two dollars. Kuya uzoona asi. Usati itire noise. Usati itire noise. Kumusha kwedu kuya kuya. dai kwakaita ana two ana baba apostol mm. zvaibuda ukati baba apostol koti baba tumbani combination iyo inenge yakanaka umwe achikutsiura umwe achikukiya zvopei takanyara ngabheki kudiwa tanga kubvunza mnokwarera oziva ingoita iti oziva iyo in pain but ingoratidzwawo kuti zvichirwadza munhu wese but chiratidzawo kuti mangwana vanhu vacho vese waponda kudaro waita ngo uchakwadza so back to nyaya ndandichitaura vakazosvika kwajairasi ndati vakazosvika kupi kwajairasi kristu ndokubva anzvera garai pasi baba ovatoi orit its fine ndechinja ndoda kunzwisisa kristu achisvika unoziva here kuti vanhu vakakukomberedza kana vanhu vanoziva nyaya dzako vamwe vacho vanoita anodzi manegative prayers mukafamba muchitaura imimi kuti roho namutasa roho namutasa roho namutasa mabva apo andoti avarege arowe kana mataurise vanomboita vatire ari vavaita rege arowe inonzi negative prayer eh. saka haisi information yese inofanira kunge iri muwanhu bcause pamwe unenge uchitsvaga unzwirwa tsitsi nevanhu but vanhu vachitoseka unganda saka jesu asvika kanatsoona kuti type dziri muno dzese dzinogona kuaffecta the spirit of god bcause ini ndine ndine free but ndakakomberedzwa nevanhu vasina saka buda hii mm. buda its better ndisare nababa avo vandiri kuziva kuti vari kutenda mm. mai avo vakaona avo baba avo since iri nyama imwe chete zvino neutralizer votenda vese kuti musikana anodii saka mweya mutsvene unofanirwa kuudza fana kuudza imuri medo information iyi yamapa vanhu pesa vane munamato yavachaita here kana kuti inenge itori mhuru akanamene uri wega anoda kuudza pane paunoona kuti handigoni kuita basa that's why mchona spirit of discernment is very key yeah. amen because you know wisdom inozokuudza zvekuita mm. kristu ango ndinosaroona vabereki iwisdom yake yakuta wabuda kubva ita basa ita basa mwana baamuka ko vanhu vaya vanga vachichema ko vanhu vanga vachidzoka iyi pane kakusaiza kristu kakaitwa ka iwe hauzvioni bho zvinenge wakatsamwa terera hauzvioni bho zvinenge wakatsamwa ndakasaiza kristu muzviona kunzi endai munaudza kuti mwana afa dzokai hei munhu aenda kuna jesu anoita minyano anomutsa zvakafa anosviriza ma ndiyo amava kutumira munhu kuti dzokai hei saka pamwe pacho unogona kutosize out of bitterness ukasazviziva mm. kabisira kabisira basi ega ega zvinodzoka mwana wangu achirwara unogona zvitaura muri mukufara but ukazoda kudzika dzika naro statement iro rine kakusaiza pasi kakarina im helping you bcause unogona zvitaura wakavari bcause chauri kutumira vanhu kunoti dzokai munhu abude achiti ndiri kuenda kuna jesu chii saka the holy spirit takataura kuti will tell you what to speak ilast week yandaidzidza pagroup when to speak and how to speak yeah. ndizvo are we following yes. saka back to nyaya tachitaura mweya mutsvene anokubatsira kubva munyama ungoenda mumwe chete unoziva kuti kune vanhu vakawanda vasingato hapasi pese panotorwa zvakanaka zvamwari uchipa kumwe a lot of people who do not understand the things of god vanogona kutoshamisika kuti marwariro akuita mwana wavo vakuti ndichambopfuura nekwamai mufundisi wangu sei havazonzwise boza vasi vemwene saka siyavo vapa nyuzi dzavanoda ndichambomhanya kucliniki ndo dzavanoda vobva vafara munhu wese auya a ah, vapaenda kuclinic ii marwariro anga achita mwana wo kana mai mwana ii kana pamwe pacho vape information yavanodii yavanoda wosara uchipembera neiyoyo iwe uchiziva hako kwawaita sei so that it does not affect your faith bcause umwe munhu acha kuti inguva yekumbomhanya nemwana muganhiyo here iyoyi mm. mwana adaisoni mm. wobva wazoita se wakutosaizirwa mwari wako mm. saka you should have spirit of discernment yekuona zvakandikomberedza izvi ko zvikambobuda panze na kazvibudika panze ndozvibudisa panze sei ndozviudza zvazvinoda kunzwa Hey, because kristu auya uzobata maoko baba anouya uzoita basa rekumutsa kwarazara anoenda unobata maoko kwajairasi anoenda unobata maoko saka iwe ushoyo kutendera vanhu kuti wakubate maoko when you have the holy spirit you say unozvitaurira wega iwe kuti it's not over until it's over yes. say uh, why are you allowing vanhu kuti vatokudze kuti hazvatamba ah, hazvatamba tina mai vatakainamatira paextinction vakapinda basa it what age 41 years but yo unenge uchitoziva mwari aidi kwakonzi hai dzitype dzenyu dzikana type dzenyu and wakatozviudza kuti kana wakatoudzwa nevakakukomberedza kuti kana when you have the holy spirit in you inokutaurira kuti inini mwari wangu knows no measurement amen i will remain patient ipapo pamuchinjikwa ndichadii tiripo batira my time will just come yoti njengonzi unomuchengonzi chengonzi but nokuda kuti hatina mweya muchena tinomhanyisana nezvinhu zvenyika ino tinomhanyisana nenguva dzavanhu kwete nenguva dzamwari because nguva dzavanhu youare always behind time eh, nenguva dzavanhu youare always behind time mm. chinzi wangu ataura kuti at 35 ndifanira kuenda kugara mumba mama ndifanira kuenda kudii iwewe unobva wanamata ungo uchaboora pasa jehova jehova hey relax mandinzwa amen ndatiita sei mweya muchena anongokudza kuti relax anoita zvinhu zvake anoita zvinhu zvake anoita zvinhu zvake spirit of long suffering which is chibereko chemweya orit rege rege imbokupaine Apostle Paul. Apostle Paul. Nitaura na tati. Just just the minute. Just not apostle paul philip philip the evangelist philip paakaenda unoparidza kusamaria aiparidza aine bhachi rechivhangeri but anga asina apostolic capacity yekuisa vanhu panzvimbo kana kusavaisa vanhu vakawanda kana vapiwa zvibereko zvemweya vanofunga kuti ndasvika kungoona two three mavision ane chekuita nana reverend takatozonzwawo makuti ndima dzawo dzese dzeupenyu hwavo ndinotodzipiwa two three mavision ndinotodzipiwa you need to be humble so that god can take you what fail anokukudzisa anokukudzisa uchienda uchikura filipi ari ikoko akaparidza vhangeri musamaria vanhu vakatendeuka pakatendeuka simoni n'anga yes ndokubva atozviudza ega kuti murume uyu handisi kuzombofa ndakamukorekta kusvika vaapostori vajerusalema vauya uyo anondiuraya but iwe uona two three mavision wautotanga kutocreatera problem mumasociety munharaunda tinee tichikuonai tinee tichikuziyai pafamily gathering ipapo isatenda mwari ndakanamata bho zvinhu zvakawanda nde ndichizviona voisa pastatus eh? wakutokwanisa kuona varoyi vese vakuwaziva kokuwakunda e eh, tazviona kuti wakuwaona kokuwakunda wane chikuriri bosi chikuriri chikuriri it's a spirit yes vanhu vakawanda saka vanofunga kana vaona vabho ah, ah, kopa kukurira yeah. takatonzwa takatonzwa kuti vamwe vakutopindura vakutopindura takadyiwawo rafu takatoinzwa nyaya nzi vakutowapindura rafu hanzi chiisika statement ka rega ndikanyarara ndikanyarara ka statement kacho know your level and your capacity kana mwari akuratidza chinhu hachisi chekuti uchimuparidza osana vanhu vamwe musi ndiri magaraji apo akanzwa munhu achiti ini ndakatomurota ndakatomurota and ndogara chimurota and izvozvo zvinotondiudza kuti ndiye wakatsvakawo here dudziro kuti unzwisise kuti sei ari kuuya kuhope dzavo ya yeah. Farao arara paakarota mombe dzichidyanana haana umuka akati mushandise mombe kumafuro akatshaka kudzira kuti imi ndaona mombe dzaa dzakakora dzichidya dzakadii dzakaona zvinorevei mweya mutsvene unoda kudzikama ndogara ndichikupa imienzaniso yekuti 2015 tiri pamusangano tatendeutsa vamwe mbuya kurevival vamweni mweya wekuroya pane akazosumuka achida kuwashamisirira kanzi dai kari kare kamuda kupofomadza ndogara ndichikutaurira imienzaniso ukasadzikama nemweya mutsvene ndokutaurira unoremara ungorota tuhope otozo ungotaura tundimi ungodii tinovamwa takazotsiura vapa testimony yekuti anzi inini ndakanamata kusvika landlord andideedza akanditi manamatire enyu amuri kuita muchirikuda kugara pana vaitofa ndakabva ndaziva kuti ndabohwa satani ah, ah. tikati aiwa makadhakwa makadhakwa pamba hapasi penyu eh. hamuitiri munhu ada urara noise pamba pake okutsirurai motandapo ndisatani wenyu pakuti iye ane imba ionayo saka agoita satani wako pakuti iye ane mota ionayo sandikati ndakabva ndaziva ndabowa sa you need wisdom ukakara ukanakirwa ukava excited akataurwa pamusangano vapostori vakabva dai maita rakina vataimba sevhisi yapera vanhu bva vazodeedzwa bva vadzikamiswa papatoita bope mm. wese musangano iwe wanga wakaoma wanga wataurwa nzi vanhu vari kurara nemaage group mm. saka wanga waine rumu yavo vari wega wanga waine rumu yavo vari wega sekuti munhu anga atobheja kuti dai ari mazuva angu yo ndakuita bofu saka you need wisdom yekuziva zvekutaura pekutaura matauriro nenguva yekutaura ukandiona inii ndichizviita hazvireva kuti iwe uchizviita hauna kapasiti amen ndikaona baapostora achizviita hazvireva kuti ndakuzviita woza ndakapasiti yes. Unangoti atese Bible rinotaura and anobva wakota manje tatenda and Bible rinotaura kuti one spirit. Ah. Saka kana iwe wachizviita off inde kwanisa kuzviita in one. Baba muno performer. Performer kudai. Azvisiri izvo azvisiri ah mweya uyu pamwe pacho unomboita ungochati mwari imbomire kuti pakanakisa takura. piwako ana mweya wekunzvera nana spirit of wisdom nanani worarama neivavo kuprofesi kune nyaya kune nyaya varume vanga vakukondana muno usambofunga kuti vakatanga vakadai so mami nevarume umu vaiprofita wakaenda vezude vakatadza kuva nemweya uzvinini pisi sg ati handisumuke nemazuva angu emweya aibva adeedzwa nezita anonzi kana vanhu voda asina usimu kana vanhu voda vakatanga kuprofita musuna mm. saka sgo akasumuka kana voda obva azoti amen sgo aitomeka shot anodzoka otopa pamusoro pe kuti ameke shot ndini ndinovharisa before mayani mai apostle vese vakashaya kuzvininipisa vaiprofita vakaenda mm. nyari kuzvitaura nyari kuzvitaura if you fail to be humble baba pauro achidzidzisa kuna vakorinde anoti mweya weumwe muprofita uri pasi peumwe muprofita and tese tiri pasi pani pakristu basa redu isusu nderekuagriya saka muchiona kuti pakanzi pana mai musi ndaona zvakare tinoda kuti vese vaona zviratidzo pana mai musi tibva tataura tobva tawirirana ndo zvakataurwa napauro kunze list two or three vakakonfema tinobva tati ndima iyi yafaka but chii chakaita kuti vanhu vanga kukondana uyo akasimuka akata uyo akasimuka akata mm. kutosvika palevel yekuti even mama watauri munhu aibva asimukawo futi obva ataurawo mm. service ya taimba tavharwa MC asati ataura wobva wasumuka futi chibaba muri kudownloada kupi kwemazwi enyu because christian dorot im not an author of confusion handisi muwapi weconfusion order saka pauro akazonyorera vakorinde kuti ndimi dzako kana dzisiri kutaura anything about the church ukanzwa tanyarara isu ari kunamata newe onyarara usatiitire noise saka nyaya yezvipo iyi ine nyaya yezvipo ine nyaya because ndo zvinodonhedza vanhu vese saka ndakudza kuti pazvipo zvese kumbira hako chipo chelong suffering nedepression bcause ndo tinokucheketa muchechi vakawanda when they receive prophecy havagoni kugara panzvimbo ndakaona vamwe vakukuma vakataura kuti mwari andititanga chechi haisi kids game iyi baba inonakidza uchiitaura uchikuzwa nevanhu tinoaisatofara ndoziva kuti unofarira kuprofita zisingaiti orit vaisa shoko rekutaura kuti anotinashando ifana kutanga kundou pane zvipo zvisingafanhi kuuya pamusoro pako usina kutendeuka bcause zvipo zvazvinoita zvinongodurwa zvekuti chikakuwana usina kutendeuka zvaitaurwa nabaaposto zvaye kunzi nemakuhwa auinawo funga kuti wobva wabata chipo chekuporofita unotonyora bhuku unotonyora bhuku woza wagara ugoni kuchengeta chinhu pai wobva wazoita ndima yemunhu ana emwana tinobera tinobera saka unofanira kutotanga watotendeuka ndosaka mutoona kuti machechi akawanda akatangwa nemaporofiti vasina kutanga wabvisa mweya wekuchiva mukati mwavanhu saka munhu wese waangoona mairuswa sini after church mazwi ake ese anenge angori kuno ndokwanenge aine word for you because chipo chakauya munhu asina udii asina kutendeuka saka nekuda kwekuti chipo chipo zvachinoita chikauya mwari akaona kuti chipo ichi chakushanda zvisiri izvo anobva but chipo chinoramba chiri chii saka kune umwe muchinda wataitaura nezuro kuti zvinhu zvese zvakanaka zvine mweya wavo wakadii umwe muchinda anobva vanoti muchipo umo makabuda mwariwo obva anopinda imomo ugonatsoita chanatsochipiwa manje waipapo munhu wese unenge une wed munhu wese unenge une wed wed naye tozongoshamisika mimba hadzisi kupera muchechi month on month parungonzi vanhu vane nungo yetinyamatere vanhu nungo profet ari kupfataidza chipo chakauya munhu asina kutendeuka saka unofanira kutanga wate pane zvinhu zvaunofanira kutozviudza wega kuti vakomana vakomana kamwe kadzungu kandinomboita zvipo zvikauya ndiinako panoite basa takamboenda kune dzimwe hama dzedu muna kristu dziripo hama dzana mama dzapiwa chipo chekuu namatira nekubatsira waiti uchingopinda dho vobva vanzi kwaisraeri hakuuyiwe usina chinhu kwaisraeri hakuuyiwe usina chinhu chipo chakwa o makatombosangana nazvo eh. ari kukota shoko ramwari but ndizve kristu akati pachena ndakakupai pachena ipai kana munhu azokuti one mwoyo wake sezvakaita namani kuti ah! inini ndafara oyi handina ukukumbira but pachena ndakaita sei ndakakupai pachena ipa but waiti uchingopinda saka taizotenda nawo kugomo nimwe information yandina handazera nayo zvandaona ezimunamata saka pane zvipo zvisingafanire kuuya usati watendeuka usati wezi chikangouya chete mwari wakangoona kuti chipo ichauya pasina kutendeuka wanobuda ugosara uri panyama unotaura kuti tiri muservice tiri kunamata tiri kudii unotaura kuti hanzi pane dheko pesa ndapiwa aka pakasungirwa matehwe mm. ari matehwe dheko yese ibvaunga mm. ari matehwe mamwe ari manyoro Mwana akaoma. Hausi kuona kuti waane mweya wembira dzenharira. wega wega muchechi muri kuonekwa matrofi muri kuonekwa mai iwowo waona matero yeko yese iyi anondirati unofanira kungozvinzverawo uri wega pane maunifanira kungoona kuti ah, tiri kuona hangu vatitendike zvinhu zvandiri kungoona ah, uri wega ungozvinzvera woto unofanira kuona type yezvinhu zvinodiwa nemurume wako nepawa rakaiswa mauri namwari uchizvimisa hwani hwani pane very high profile lady wemuchechi muno akanditi ndange ndakabata foni yemurume wangu ndikaona ari mugurupu rinotumirwa poni vandanamatira foni yatsemuka chakazoita kuti andudze nyaya ndicho ndakasvika kumba kwake murume yabva anipa foni vakiriti makaita zvemakoneta nekuti baba chacho tori concerned because pono initumirwa every day ndokumana dzapi ndadei zvokumana ndasaini inde kuwa foni iye bvakakusara havatatiraitira bhaana sandakubuda zvikanzi hamuna kuona ndanchikutsonyai iye ndikati kana ukuzviona zvikanzi ndanchikutsonyai kuti musagadzii ndakaimamatira foni iyo kuti ife vandaiona vari mgurukati ndikataiwa ndizvinzi solution yandaa ndati ndichawapa iya ndichawapa chakatambura chibaba kudzokera mukambudzi foni yanamati ndo zvinofanira kuitwa namweya muchena ndakati murume mukuru igroup here murume ah, ah. ah, mweya muchene should give you masolution akanaka naka manyoro nyoro uninzwa aurwe nemunhu geza kudai so vaona mapepa aya arimo muhomwe kunatsa umatora unoiswa mumapepa ako sauti yako yemagogo unozongoona munhu chii tinogoenda kuna mufundisi wako pane zvekuitika unenge uchiona mazauta uchisekerera uri wega zva usarwe nemunhu mweya wekunzvera ngaukudzidzise ukupe masolution akanaka anobata panodii futi panonaka chikatambudzika chibaba nefoni chikadii payadaiita payadzoka isingatache yabva unogadzira unenge uchiiona kuti pono yekupinda but kuti uitache hakuna chinhu but ndaona ndaisirwa free message foni yakaiita kakuru but eh, eh, ndichamwaridza ndichapindiridza ane munamato mukati ndipedzeranaiko andakanzi kuti chakatendeuka chipano aleluya saka mweya mutsvene pamwe pacho munopera voisi vaina matano kupera kwete nekuparidza vanhu nekudzingirira nedhimoni pane paunofanira kungotanga kuita tumasolution twako wega shanda vanhu wako gadzisa vanhu wako usati waenda kunoshanda vekuchechi
Hmm. zvekuti musi wandokusumudza nemweya kuti mbuya namukondo ndapiwa muine simba rekurapa hamufaniri kuvhunduka bcoz mune ndirapo yenyu pateni munakanisa muchimiisa pakanaka kuita kabhebhi kekubasa chikuita tine umwe mukadzi watati naye muno shes too part of this church very powerful woman aia powerful woman yainanganisa akakuona kuti wakushandisa mota yave kuita mabhebi aitumira mheni waita accident kana kuti inongofa munhu achita one week rese uchifamba akabata ball joint maokode ball joint ndatendera kagurisa harisi kuwanika chii chiri kuita kuti ndisawanike pane akanamata kuti mota yangu ndiunzira zvirwere pano mwari ngaikochonoke saka munhu anga kutoita kunge makanika saka anga kutorambirwa kufamba ine tsvinza achida kuti mota yake pachinamatwa achibuda mota imomo contract yoga yapera basa rape mari yekudira petrol hapasina pane paunotoona kuti zvitori nane kuti panapa kuti titoite peace its better ndigare nerombe ndichiziva ndera jehovha zvine iwewe haudii haudii unenge uda kungomitsi inzwaka nyaya idzi hadzipedzwe nemutsimba i hadzipedzwe nekufonera ndakabva ndatora foni pana vamwe vakauya panapa nyaya dzavo dzichipisa zvikanzi ndakabva ndamuendera kubasa kwake ani ndakabva ndamuendera kubasa kwake musikana waya hanzi bva nguva inoyi ndinofanira kuti kumbe siyana kuti mwari ndingararame seiko ndiri mumoto muno tipe masolution ekuti mumoto munoitwa sei as long as inini ndisingangotsi chete kana imi murimo muri munhu wechifo munoraramika amen unoona murimo imi munhu wechifo hatinorarama vanhu vanongotanga ngotonwa namweya muteni kana baba chitambirwa 500 unongoona pawaya tsamba yekunzi makutambira 200 mwari vaita kuti panzi makutambira 200 vakaiona kuti mi munokwana payanga yakuwandisa ndopapa yakuti vabheri saka vanoikata masolution amwari haana mhere mhere makwana zvakaitika here pana exodus one i was sharing nhasi on another platform mwari vataura ndati mwari fara vataurira madzimai anoberekesa kuti pakangozvarwa mwana mukomana chete murayani Mwari vakakona kupfeka nyasha muna Shifura na Puwa. Vana mbuya vaizvarisa. Ndozoita mweya mutini. Yeah. Simudzira vanhu vanenge vachikutambira game rako. Wa wa wa wa wa wa. Zvino eh chinamata achifana kuva chi Iwo when you just maintain your holiness, God will also maintain his loyalty pakugadzirisa nyaya dzako. Chinoita kuti pamwe pacho Mwari vasawo loyal pakugadzirisa nyaya dzako. Inyaya kuti iwo wacho hausi loyal. Ukaona zvaarairwa utofarisa. Mazuva ano tinemi apana tinemi.

Eh, ndakusotesa wakukanganwa sei kuti these things are done by the holy spirit enda unoverenga bhaibheri mushe haana paakatanga kuti avana ndaumbomunzwa kuti achiti aenda unonyaradzira mwana wake pavhindo rapenina aiitwa Bozi akaziva kuti nyaya idzi dzakagadziriswa nani namwari saka kana mwari wagadzirisa bope waakuriwana ndosaka ndataura kuti pane zvipo zvisingafanire kuuya usati watendeuka pana akambobvisiswa plani yemba pastatus namama aisa plani yemba baanyora kuti hanzi kukika dasha kuuya mbuzi plani yake yemba yake yadawakabhaisa satani haisi boyfriend yamai wako boyfriend yamai wako ndoinokunyara we zinenge chikutorawo semwana ini tokuigira kuti maswitsi neine haasi izvozvo anokudhaparadza plan past saka ichizofa iri plan yausatombonzwanwa nema 30 40 years varipo pagwanzi pasina kana chii chinoratidza imwe yango mbiri yechitsiga kuti tiri kustand kwe 30 years hapana kusumudzwa kana room somewhere along the line pano akaenda kunonyaradzika mwana pahwindo taanaye mabone vanziva umushana mm. wakambereka ako but hafa akataura unozoshamisika kusvika 6 years mwana hatauri vakauya panaa tikavanamatira mwana six years singataura tikataura nyaya dzenyu maiita sei pano haisi boyfriend yamai wako hanete matactic saka pane zvipo wakatogara ipapo nitozviziva wega kuti ainini kamwe kacarecta kandomboita kae akadindane chamwari ndosaka uchitonzwa even statement rauntaura rekuti hainini ah, mwari wakandisunungura muchazviona iroro statement rekutogara watobheja kuti muchandiona mwari akangondiitira zvakanaka muchandi iroro statement